Сәхнәдә иҗат итә башлавыгызга инде тиздән 60 ел тула. Шулай. Инде лаеклы ялга чыкканнан соң да 15-16 ел узып киткән. Әле сез хаман театрда, ялгышмасам, җиде спектакльдә катнашасыз, уйныйсыз. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Мөгаен сез ниндидер бер рекордлар китабына кертерлек э, саннарга җитәсез бугай. Ней.
Безнең театр буенча рекорд. Шулаймы? Рекорд. Чөнки хәзер миннән э, миннән башка миннән артта алда да юк, артта да юк.
Ягъни сез бит инде э, күчмә театр булып эшләгән чордан э, хезмәт иткән актер. Әйе. Мин иҗатым башланды Мизәлә татар дәүләт драма театрында. Бу 1965 елда башланды. Әле мин анда теге театр белмим юк иде. Чөнки мин Казанда яшәгән вакытта ике театрны гына беләдер идем. Галескар Камал исемендәге театрны һәм Мизәлә театры. Алар Мизәлә театры еш киләләр иде. Аларга билет сатылып беткән буладыр ия. Эләгүгә бик авыр иде. Бу менә 65 нче елда килделәр алар җәй уртасында. Ничектер миңа театр ние сәхнә артына кереп спектакль дәнем. Мен әйтәм, минем сезнең театрны яратам, сезнең театр артисты буласым килә. Нуртән абый, менә э, мин шуңа гына шаккатам, бер кем белмәгән, э, бернинди белеме әле булмаган, э, кем әйтмешли, урамнан килеп кергән ниндидер бер егетне Театр труппасына кабул итеп алу, сез аны үзегез ничек бәялисез менә бүгенге күзлектән чыгып караганда да? Мин үз
мин үзем дә шакатам. Мин хәтле генә малай, әле вакытта кечкенәем. Шул метрда 55 сантиметрлар идем. Мизәлә театры килде. Дә анынча мин Тахир Якупов белән без дуслар идек. Шул 80 нче мәктәп 80 нче мәктәптә укыган вакытта, кичке мәктәптә укыдым мин. Шунда безне бер олы гына абзый алпат гәүдәле безне алып китте профсоюзлар йортында бары укытучылар мәдәният йорты. Шунда без кружокка йөри башладык. Драм түгәрәк?
Драм түгәрәк.
Менә шуннан теге кечкенә вакытта ук булган кырт минем зурайда. Сәхнәгә менә шуннан без э, мине Минзәлә театрына чыннан да миңа шул э, Хәбиб абый мәрхүмкәем әйтә ди, сиңа чын артист булырга кирәк. Ә Минзәлә театрына кабул итү дип әйтик, э, алар сез аларны нәрсә белән җәлеп иттегез? Э? Хәзер
мин кердем дә мәктәп э, вакытта ул мине абзыйны белмим, шул алпат гәүдәле, менә иртәгә сәгать унда кил. Син нәрсә сорады инде? Белемең бармы? Шулай, шулай, шулай, шулай. Шуннан ул алар гастрольләре Островский урамының русский, э, рус тюзында гастрольдәре. Шунда мин сәгать унга чакырдылар болар. Нинди батырлык булгандыр, конечно, белмим. Бик мин хәрәкәтчән идем мин. Э, экзамен башланды, мине чакырып китә утырганнар, артистлар шунда иртәгә, не, алпат артистлар. Нәрсә эшли беләсең? Унай. Мәйтәм шулай, шулай, шулай сөйләдем. Бии беләсеңме? Шуннан музыкаларын бөтен ничек театральда экзамен булды. Шул э, бөтенсен башкардым. Шуннан чыгып торыгыз диде. Хәзернән бер 5-10 минутта мине чакырып кеттеләр. Алдык без сине диделәр. Ну, бездә э, зарплаталар әз инде, аннан соң тору урыны да бик ни инде, аннан соң Юк, шуннан соң бер нидән генә сорадым. Трамвай йөрими соң сездә дидем. Мин мөккибдән китеп трамвайны яраталар. Вот. Йөри, йөри, трамвай да йөри, автобус да йөри диделәр. Шулай итеп мине кабул иттеләр. Шуннан мин шәкерт шикелле пастилләр алып, 65 елның ноябрь 9 ноябрьдә Минзәләгә килеп төштем. Әле без Минзәләне әңгәмә барышында еш искә алырбыз, Нурдин абый. Менә әйтәләр бит, кеше олыгая барган саен аңа бала акылы керә дип. Ну менә әгәр дә инде ул шулай икән, чыннан да шулай булса, ул эшләргә, иҗат итәргә комачауламыймы? Юк.
Менә ничектер хәзер бигрәк тә ышанасың.
Бер катлыга әйләнәсең. Бер катлыга әйләнәсең.
Әйе. Ул башкарган ролеңе дә кат кат кат кат кат итәсең. Ягъни э, җаваплылык та тагын да арта булып чыга. Әйе. Әйе.
Ул бер катлы булмасаң, ул артист булып булмый ул. Ә олгая олгая, конечно, тагы да зуррак була ул. Ә менә сәхнәдә дә, менә тормышта да бүгенге көндә менә шулай актив эшчәнлек алып барга көч каян килә, Нурдин абый? Ходай Тәгалә үзе үземә дә ышанмый. Ул ул сәхнәне ярату, үзеңнең профессияңне яратудан килеп чыга ул. Әгәр дә менә бар кайсында, ну менә мин картайдым инде, мин менә шулайрак, менә шулай мин пассив булырга яратмыйм.
Ягъни активлык сезне менә шушы Әйе, шушы куәт бирә, кудрәт бирә. И мин ни алып кайтам? Спектакль буласы көнне мин теге беренче сәхнәгә чыккан шикелле үземне хис итәм.

Менә бу соңгы минем әнием, бишенче әни, әни, менә без аннан бишәү. Вот. Без э, үлеп барганнар. Үлеп барганнар, не? Э, ну, берсе, э, дүртенчесе аерылып киткән инде. Аннан бер, не, тоже бер малай. Не. Вот. Без үги дип, мин бөтенесен алан мәрхүмнәр инде хәзер. Дүртесе дә, шабый, Менә без менә болай яшәдек. Бер туган кебек. Бер туган кебек.
Әни мин безнең э, әтидән 20 яшькә яшь иде. Безнең әтием Коръән хафиз. Безнең э, э, тамырларыбыз бик ниле, теге укымышлы. Укымышлы. Әти Коръән хафиз, ул сөйләп бетерә торган түгел. Менә сезне ул вакытта әйтик, э, әле э, яшь буенча да яшь, буйга да бәләкәй баланы ничек итеп алар менә Казанга чыгарып җибәрә алдылар микән дип аптырыйм мин. Монда э, бер кашык булса да кимрәк булыр дип уйлаганнармы? Сезнең китү һәм үзегезнең тормышны кыру нияте ул вакытта зур булдымы? Нәрсә белән аңлатыла бу? Чөнки менә мин мәктәптә укыганда ук әнә шул сәхнәгә тартылдым. Менә театрның нәрсә икәнен белмим. Нәрсә ул сәнгать, нәрсә ул нәрсә. Ә менә шунда ниндидер э, мин артист булам. Аннар минем э, яраткан укытучымда э, мине бик нитәдерия, хәстәрләде ул мине. Шигырьләр сөйләргә, укырга, китаплар укырга. Мин бик китаплар укыйм, бик итәм. Менә шулда әйтә. Үтәргеч бирелә. Әйе. Аннан соң теге күп дип, дүрт дүрт ниләр шу үги абыйларым, үги апам, алар уже Казанда. Әйе, үз тормышлары белән. Әйе. Аннан соң безгә Казан якын бик. Җәй көне э, шул шунда кунак булдырым Казанда. Шул абыйларымның, апаларым, малайлары белән менә шулай итеп Казан миңа ни түгел. Чөнки ерак түгел. Ерак түгел.
Әле мине 7 классны бетергәннән соң да мин яхшы укыдым. Мин бик математиканы ярата идем, конечно. Мин укытучым да әйтәдер, әйдә математика, юнәлеше буенча. Сигезне бетер, тугызны бетер. Солтан дигән әнә Равил абый Шәрәфиевлар без бит инде күршеләр. Э, анда ун еллык бик атаклы мәктәп ул. Э, шунда юк мәйтә мин Казанга китәм. Сез иҗат юлын Казанда башладыгыз, әмма ләкин Иҗатка менә бу орлыкны барыбер сезнең инде мәктәптә салынган булса Мәктәптә. кирәк, әйе. Э, Ялгышмасам, менә 5 сыйныфта укыганда сезгә район күләм конкурста катнашырга тәкъдим итеп, э, шигырь ятлаткан булган, шигырь Әйе. поэма. Менә әле шул беренче укытучым исән сау минем. Субханалла.
Сыналган мәхәббәт Мәхәббәт. поэмасын Э, не- э, э, менә Нуретдин абый бу поэма шигырьне бүген дә яттан әле белә дип әйтәләр. Төн уртасы иркен палатада Авырулар инде тынганнар. Кайсы арып, кайсы дарулардан авырулар йокыга чумганнар. Менә шул Әнәс карый бу. Шул хәл генә китап юк. Шул укытучым, беренче укытучым синнән була. И шуннан мине мин аны белмим, нинди конкурсында нәрсә ул. Әле мин анда бардым, шул балык бистәсенә җон носки белән сәхнәгә чыгып, мәдәният сөйләдем. Озын ул. Бер бер шул 10 минутлап бара торган. Ничек сөйләгәнмен мин аны? Шундай теге ни булганмын инде. Шунда миңа бүләк итеп элекке бария теге школьник монда Шәһәрфә, кепка, зәңгәр, теге темный зәңгәр. Шул лауреат исеме алып кайттым. Менә Без кабат Минзәләгә кайтыйк әле. Чынлап торып инде сезнең сәнгатьтә беренче менә сыналуыгыз, беренче чирканчык алу ул менә шушы Минзәлә театры белән бәйле. Казан кайда да, Минзәлә кайда, әйеме? Шулай бит? Әйе. Менә ничек сез китәргә карар кылдыгыз барыбер күчәргә Минзәләгә?
Мин аңа үзем дә шаккатам инде. Чөнки әнә шул спектакльне карап һәм менә шул артистларның миңа хәзер әйтәм, хәзер килеп төштем Минзәләгә. Көн кояшлы. Сез инде трамвай эзлисез. Трамвай эзлим.
Бер ялгансыз, и шуна автобуста хәзер ни и бер какой то кыңгыр мыңгыр кыңгыр мыңгыр кыңгыр мыңгыр менә бер әйтеп яба торган автобус килеп туктады. Бер 15 кеше, 16 кеше утыра торган. Әйтә миңа театрга бар. Анда бик җыртлар да юк. Авыл ес, авыл. Шуннан килеп төштем мин. Мин шул театр кайда дип күтәрелеп, ниләр белән килеп э, театрга репетицияләр бара. Әй, мине каршы алдылар, как битте, ни менә. Менә бер ялгансыз. Министрны каршылыйлар менә. Шуннан мин э, әйберләремне куеп, э, репетиция була торган төшкә алып кереп утырттылар. Вот. Шунда мин танышып киттем. Инде алар Әма йөрәге дигән бик э, спектакль әзерлиләр икән. Мин ул инде белдем. Ул шуна Сабир абый Өметбаев атаклы беренче Тукай премиясе алган режиссер белән мин ниткәнмен. Эшләгәнсез. Эшләгәнмен. И артистлардан инде артистлар бит. ресурсларның бер күчмә театрда андый э, не юк. Исемле юк. Исемле юк. Ресурсларны аткан Хәдичә Сәлимова, Әнвәр э, Фәсхетдинов, Нәсимә Зиганшина бөтенесе ресурсларны ат казанган. Алар алганнар 57 елда, теге Мәскәүдә декада вакытында бер күчмә театрда бармаган, Минзәлә театрда барган. Ике әсәр белән Галия Бану һәм язылмаган законнар Юнус Аминовның. Алар мине шул хәтле якты йөз белән каршыладылар, и шунда миңа да әле бөтенләй сәхнәгә китмәгән профессиональ сәхнә кечкенә генә роль бирделәр, шофер. Онытылды ул, трамвайда онытылды ул. Что коллектив мине менә болай итеп үз баласы шикелле алды. Менә сезне каршы алу шундый матур, эчтәлекле, күңелгә якын каршы алу коллективка. Әмма ләкин менә кире китү коллективта ничектер менә күңелсезрәк килеп чыккан дип әйтимме? Ә юк.
Укыйсым килә микән театральный инде укыйсым килә. Укыйсым килә микән диплом аласым килә. Диплом юк бит. Әйе. Нидән? Шуннан Сабир абый как раз шул 68 елына не ачыла. Театральныйга кабул итүләр. Менә шуннан мин киттем. Аннан соң да мин Кире кайтасыз бит әле. Кайтам әйе. Һәм алар миңа ярдәм итеп тордылар. Укыганда. Мин шунда эшлим. 25 сум стипендия, 20 сум стипендия, 25 сум икесе бергә кушкач, мин рәхәтләнеп яшәргә мөмкинлек булды. Мөмкинлек булды.
Нуртин абый, менә бу театр белән саубуллашу Сез бит инде бар Казанга китәсез, әмма сезгә менә театрдан киткәндә ничектер Әгәр сез ташлап китсәгез, бу коллективны сезне бер генә театрда да эшкә алмаячаклар дигән сүз булдымы, юкмы? Булды, булды. Бу э, укып бетереп кайтканнан соң шул э, инде мин тормыш кырып җибәрдем, ниттем. Э, общагда торадыр ни белән иптәшем инде. Ул да иптәшем театрда эшләде. Гастрольдә җөрибез, сүзләр җөрде, отпускага чыккач, квартир була икән Нуретдин Нәҗмиевка диделәр. Мин чыгып киттем шуннан. Ул вакытта Анатолий Богатырев, мәрхүм э, директор инде. Директор.
Шуннан бу э, иптәшем нидә авылда бала белән Нурдин э, шалтырата бу гастроль тәмамланыр алдыннан чиста ягында йөрибез. Шунда шалтырата. Э, сиңа квартир бар, Санияне алып кил. И мин сокландым инде, все, килдем. И шул килеп җитеп, э, икенче көнне э, комендант әйтә, әкрен генә минем колакка Соня ханымга әйтмәде, сиңа дигән квартираны бирделәр инде диде. Ничектер Шок та булмады, бок та булмады. Ней. Бардым иртәгесен урнаштырдым да бардым театрга кердем. Ни хәлләр? Мәйтәм шулай шулай. Отчет та бирергә кирәк. Ул вакытта шул теге бригадный системалар бит инде. Мәйтәм отчет бирәм. Әле квартетында сүз алып бармыйм. нәрсә әйтер икән нәҗми диләр инде анда мине да нәҗми менә нәрсә малай да сиңа дигән мине менә парлы шутский артистлар алар безгә бит үзең беләсең артистлар җитешми бит аларга бир иттек бирдек бирдек ярар дидем Бер инде теге тавыш та чыгармады. Үпкә дә булмады, Юк, тавыш та булмады. Мин үземә дә хәзер менә шуларны уйлыйм да, бөтен сүңгүләрне. Үзем ярар диде. Шуннан чыктым. Хәзер утырдым әзрәк кенә, нитеп сәхнәнең теге ягына чыгып утырдым. Уйлайм, хәзер туктамый да ничек. Бер акыл килде башыма. Кер заявление бир диде. Кердем, заявлен яздым, тапшырдым. Икекләр ике атна эшләргә тиеш бит. Бердем. Бу битем кул куй. Куймады, калдырдым, һәм чыгып киттем. И 14 көн тулды. Шуннан ә мине чакыралар әле райкомга. Өченче секретарь. Режиссерның нигә тормыш иптәш иде ул. Ник ти китәсең? Нәрсә, хәзер дә квартир менә кышка син обязательно була инде ди. Кышка тырышабыз ди. Беләсең бит, кадрлар җитешми бит инде Нурдин Гилмханович ди. Юк, дидем, әйтәм, мин райкомга, мин бердән әйтәм, кулак малая, мин партийный түгел, комсомолда булмадым әйтәм. Мин үз сүземдә үзем торам, дидем. Мин райкомга чакыртып, шелтә белдерергә бергезнең дә нигез юк дидем. Ягъни сез икеләнеп тормадыгыз? Юк.
Ишекне яптыгыз да китеп бардыгыз. Киттем дә бардым.
Ә, ә Анатолий кычкырып калды. Мин сине министерство хәзер шалтыратам, чөнки Пермьгә гастрольгә китәргә. Мин 500 спектакльдә уйныйм. Угу. Вот. 500 спектакльдә үзем дә бик дөрес эшләмәдем дип ниттем. Чыннан да үкенүләр булды. Үкенү дигәннән сезнең бит әле тагын бер үкенү булмадымы? Казанга кире кайтканнан соң әле сез бит Марси Сәлимҗанов та буласыз һәм Камал театрында инде сез эшкә алган Алды. Ал, и, алган булганнар. Алдылар. Әмма ләкин сез анда бармыйсыз. Ә. Һәм э, күпмедер вакыт бер очрашуда Марсис Сәлимҗанов сезгә җүләр икәнсең дип кенә әйткән. Юк, э, очрашкан гына түгел. Мин Әллә э, чакырды.
Килеп тә төштем.
Туп туры, чөнки мин белә ул студент э, нигеме? Чөнки мин бәлки калган да булыр идем. Чөнки Мизелә театры миңа ярдәм итеп торды. Мин намусым кушмады. туры Мизәлегә кайттым. Мизәледән киткәч тора нидә э, кердем Марсель Хакимовичка. Ну диде бер э, ни генә әйтте, э, яшәү ни юк диде. Торырга урын юк.
Әйе.
Киләсе отпуска хәтле диде, шандыра алмыйм диде. Шунда бәхетсезгәме, бәхеткәме белмим, шуннан чыктым, документларын калдырдым Марсель Хакимовичка. Шуннан иптәшемә дә эшәлмәйтәм ул декретта. Шуннан менеп килә шушы нинең шушы күчмә театрының директоры минем авылдашым Татарстанның атказанган сәнгать эшле язучы драматург Сәйт Абишакуров. Улым, нишләп йөрисең ди? Мәйтәм, мин кайттым бит инде. Ничек кайттың? әйтәм кыш уртасында ничек кайта аласың инде дидей сезон вакытында сезон вакытында ди ай дөрес эшләмәгәнсең ди инде дөрес мин әйтәм нишләтим менә шулай булдык и все ә монда ничек яшәү нигә мин әйтәм ни пока юк әйдәм инде өч бүлмәле квартираны бер бүлмәсе буш шунда Миңа башым түшәмгә тиде инде ней. Пропискага да кертәбез, нигә дә кертәбез дигәч, шуннан хәзер торам ишек төбендә. Марсел Хакимовичтан документ алырга. Менә аны сөйләп бетерә генә торган түгел. Беләбез бит инде укытучыбызны. Ничә ел укыган, дүрт ел укыткан укытучыбызны. Нәрсә булды дай? Нәрсә булды дай? Шулай әйтәм, шулай, шулай, шулай. Эй, дурак! диде Тоги калын тавышы белән. Әллә документ тоттым, әллә тотмадым, ничек чыгып киттем, ничек ниттем. Шулай итеп мин күчмә театрга килеп эләктем. Менә бу театрдан китү дип әйтик инде, әйме? Үкенү хисләре тумады, аннан соң тормыш дәвамында, эш дәвамында Камал театрында гына калган булсам икән дигән уйлар борчымадымы сезне? Әзрәк булды. Булдымы? О, мин Бу театрга килгәчтен чөнки авылдашым Сәйт абый э, белән бу Тумашев, Равил Рәхимович Тумашев дус түгелләр икән. Э, режиссер театрның.
Әйе. Күчмә театрның режиссер ул вакыттагы. Әйе, Равил абый.
Болар дус түгелләр икән.
Ягъни режиссер сезне күрмәмешкә салышты. Бөтенләй.
Исәнә, исәнәшкәндә дә ни, как будто мин түгел, әнә тегендә белән шулай китә тора ди. Минем нинди гаебем бар, белмим. Менә сез э, бер истәлекләрегезне әйтәсез, э, цитатаны гына китереп үтәм. Мин бик бәхетле артист булдым, бер кайчан да рольсез тормадым. Әйе, бу э, шуннан рольсез дә түгел, рольдә дә түгел бу күчеп. Сезнең менә шушындый күчмә театрга күчкән вакыт, күчеш ул рольсез вакытларның берсе булган. Әйе, шушы.
Аннан бәхет җылмайды миңа. Аннан э, ну бер ел бар бер юк. Водка кереп. Менә кайсы артист авырый ирләрдән. Шуны яны барам ул сиңа ул роль, бармыймы сиңа гастроль генә өзелмәсен. Уйнарга тиеш. Уйнарга тиеш.
Шуннан минем бәхетемә Фәрит Әхмизанов э, э, режиссер килде диплом спектакле Хабибуллин килде шушы күчмә театрга диплом спектаклен куярга. Шунда мине алды ул. Ул спектакль озак та бармады, ул бик теге чих драматурга вижданын әйтер дигәнней. Шул бер генә шул бер ике сезон сезон эшләде дә ул спектакль гастрольгә чыга торган әсәр түгел ул күперләр ниләр белән менә шуннан бетте и опять башланды шул теге водка керү Татар актерларының күбесенең иҗат чишмәсенең башлангычы ул Казан театр училищесы белән бәйле. Сезнең дә шулай, шулай бит инде. Быел әлеге уку йортына 100 ел тулды. Әйтергә кирәк, менә шундый тарихи уку йортын тәмамлаган сез шәхесләребезнең берсе. Училище сезгә гомергә җитәрлек белем, нигез биреп калдырды дип саный аласызмы? Саныйм.
Училище бик күп бирде. Әле ул бит ачты ул.
Актер буларак сезне ачты. Әйе, актер бул. Әле бит ул Ходай Тәгалә биргән талантны ул үстерде. Без бик дикъкать белән, бик яратып укыдык бит театрны чын йөрәк белән что авыздарына укытучыларыбызның авыздарына гына карап тора торыйк менә ул әле бит ул теге укып мулла булмый укып кына артист була була дөрес бит театральный училище бик зур не бирде анда бит теге артистлыкка гына түгел анда классикалар зарубежный литература зарубежный театр бөтенесен
нурдин абый менә иҗат дәвамында гомер дәвамында дип әйтергә кирәк инде э, белемне тагын да күтәрү профессиональ яктан менә тагын да байыту белем ягыннан андый теләкләр булдымы юкмы чөнки ни дисәң дә э, училище бит инде урта һөнәри белем уку йорты

Бөтен яңалыкларны, бөтен ниләрне ул театр дөньясына бөтен сукып барам. Институтны бетермәсәм, мин бер дә үкенмим. Ну хәзер китереп куйдылар зарплатага, зарплатага. Әйе. Ну менә киләләр бит, э, бетереп киләләр. Әнә шул э, безнең зарплатага түбәнрәк, сәхнә мастеры читаемса, русча әйтмешли. Әйе. Ә бүген килеп бетереп килгәннәр э, Бездән юга, ни ала? Сезнең сәхнә тормышына яңадан кайтыйк әле. Иҗат иткән рольләрегез бүгенге көндә йөздән артык, шулай бит? Артык. Алар төрле планда, төрле характерда әйтергә кирәк. Ә менә тормыштагы Нуретдин Нәҗмиев кебек рольләр уйнарга туры килдеме, юкмы? Минем э, инде шул тормыш китә башлагач, малаебыз туды. Малай ул да бик театральный генә. Әле монда записта да бар ул. Онытылмас архивта. Архивта бар. Онытылмас бәйт дигәндә. Вот. Э, минем шул э, нидә 8 яшендә вафат булды. Әнә шул күчмә театрның бүләге. Без Чиләбе өлкәсендә атым Маяк. Әйе.
Әнә Фәүзия бәйрәм. Маяктан зыян күргән авыллар инде, татар авыллары. Әйе, татар.
Шак катналында. Андагы табигатьнең матурлыгы әкияти. Әнә шул татар авыллары, рус авылларын бөтенесен күчереп бетергәннәр бит. Фәүзия бәйрәмен хәтергездәдер. Әйе, әйе, аның.
Карабулак.
Карабулак романы.
Менә без менә шул Сез шул зонада спектакльләр куеп йөрдегез, гастрольләр белән. Нидә Чиләбедә торып уйныйбыз, бер заманны миңа менә бер артист э, Рифкат Каримулли дигән мәрхүм сөт алып кайта әле авылдан, авыл сөтен э, гостиницада Чиләбедә торып сорады. Бик зур гына авылга э, әле туктыйбыз, туктадык. Әйдәгез без әйтәбез күл. Чибәр күл. Менә булганыгыз юктыр. Чиләбенең иң матур төшләреннән, иң матур ниләр, татар авыллары, татар башкорт авыллары, бишәр йөз җыртлы, алтышар йөз җыртлы авыллар. Шунда без килеп төштек. Тә, шуннан нидән клуб җыештыручыдан сорыйм. Апам әйтәм, шулай, шулай, шулай. Сатып алырга сөт булмасмы? Ул башкорт ни булып чыкты. Идей улымдай бездәге сөтне эчәргә ярамый сезгә ди. Сез килгән кешеләр ди. Әни эшләп мәйтәм. Менә шулай, шулай, шулай. Безнең сыерлар 3 елдан артык яшәмиләр. Тешләре коелып бетә. Димәк, һәм шул нидә, шул внимание бирмәгәнмен, мәгъ- ике зират, зур-зур ике зират. Вот. И Халык э, шә, шулай, ни, татар авыллары, рус авыллары, менә шуннан мин без дә балага су коенабыз шунда. Җиләк менә шушындый, шушындый җиләкләр, Виктория җиләкләре шикелле җиләкләр ашатабыз. Менә шуннан без облучение эләккәнбез. Вот менә без шул трагедияне 3 ел без баланы үлем белән ни арасында яшәттек. Бу миңа бүләк итте күчмә театр. Бу вакыйгадан соң менә мин әйттем бит әле рольләрегез дип. Ялгышмасам, сезнең кайсы ролегез бар менә нәкъ. Әйе, ул э, Шамил Аваздаш.
Балам үлде, үлгәчтен Өч көн ни премьера минең Шамил Шәйхгалинең Курай моңы дигән башкорт тормышыннан уйнарга кирәк. И балам уйланда да. Баламны шулай итеп
Бер цитата, Тискәре рольләрне башкару аеруча зур осталык таләп итә дигәнсез. Минем тискәре тискәре роль. Мин тискәре рольләр юк. Сезнең юк дәрәҗәсендә дә. Юк дәрәҗәсендә.
Ну, менә бер ни генә әйтәм, тискәре роль, тискәре түгел ул. Ул э, миңа бик күп ниләр китерде ул. Хиянәтче дигән э, белорус драматургы трибунал спектакле. Белоруссиядә бара, сугыш вакыты. көтүче, унбер бала атасы. Сез хыянәтче ролен башкарасыз. Мин хыянәтче баш ролен башкарам. Уже. Әмма чынбарлыкта сез хыянәтче түгел. Юк.
Аны гаиләм гаиләм белми. Әйе. Анда син не? Ул бик озак барды ул. Э, шунда мин партинарга эшлим. Ә ләкин э, бер нидә хәзер Теләче районы хәзер керә ул, Саба районына керәдергә Җөри дигән авыл. Спектакль башланып китте. Анда минем партнершым әйтә, син ничек немецларга сатылдың? Сиңа совет хөкүмәте никелне карават бирде. Шулай, шулай, шулай. Шунда мин әйтәм, түтү инде ул совет власте, түтү бәгырькәемегә. Шул момент эчендә ничектер миңа уход белән каршы торырга тиеш. Мин чыгып качарга хыялланам. Хәзер олы балаем китте, алып килергә апаларын, ниләрен. Унбер баланы мин хәзер, мине сүз итәләр хәзер. Шул вакыт эчендә миңа берәү ничектер болай борылган вакытта китереп берне бирдеме?
Залдан менеп. Залдан менеп.
Мин хәзер баш шулай ниттек кайгыда. Шуннан тизрәк теген сөйрәп алып төшеп киттеләр. Озынлыгы нигенә солдат киемендә. Шуннан хәзер пәрдә яптылар, хәзер җигерешеп ах иттеләр, хәзер авыл сахиблар парт ишмәсе кертәләр, нигә кермисезләр киләр. Шуннан хәзер врач чакырттылар. Алай итеп, былай зинахар дип уйнагыз ди, иртәгә без аны хәл итәбез ди. Шуннан ярар спектакльне уйнап бетердем. Иртәгесе мине чакыралар авыл советына. Иртәнгә нигә? Бу әле октябрь ае. Шуннан Теге малай утыра. А, ул да килгән. Айныган. Айныган.
Айныган. Ул солдаттан кайтып кына төшкән. Әйе, хисләр ташып тора. Әйе, нидә границада булган. Вот. Менә Нуртин абый, сиңа тапшырабыз. Колхоз президенты шунда, авыл советы да шунда, бөтенесе. Сиңа тапшырабыз. Ничә әйтәсең? Киләлми итәм, кочаклыйм әле үзеңне. Мәйтәм, бишле. Рәхмәт бәйтә минем хезмәтемне шулай итеп яратып менә шулай. Шулай да сезне тамашачы күбрәк менә шаян шук рольләр аша күбрәк белә дип әйтәсем килә. Менә әй машина машина җитте минем башыма. Аннан соң яз галәмәте аты барның дәрте бар һәм башка шундый спектакльләрдә сез менә шундый рольләр белән тамашачы күңеленә кердегез кебек. Менә бу сезнең амплуа дип әйтергә буламы менә бу юнәлешне? Менә мине мәйтәм э, мин моң су комедияләрен яратам. Менә э, нидә ул э, теге бик күп нидә күрсәтте миңа, рәхмәтле ул и машина машина җитте минем башыма. Урамда шыраптан чынна быттылыгыз мен сугыл латарыз җиттыгыз дип. Нидә. Алар бит төрлесе төрлечә. Ничек шишәсең образына? Режиссер фикере белән, әлбәттә, ул режиссерга гына салынмыйсың. Режиссер әйтә ул, менә режиссер юнәлеш бирә. Юнәлеш бирә. Ә син шуңа ит өстисең инде, нигә? Э, Скелетка. Скелетка. Вот. Ә менә тормышта уйныйсы килгән рольләр кала бит кайбер актерларның гомер буе ул ниндидер образ турында хыяллана, шуны уйнар идем дигән. Сезнең калдымы андый рольләрегез? Калды. Калды.
Мин э, бик хыялландым. Казанга да шуның белән бәлки Марсил Хакимович дигән чакыргандыр, бәлки нигә булгандыр, Хуҗа Насретдинне. Ә сез шуның образында күрдегез үзегезне? Үземне күрдем.
Менә бик инде. Вот. Ну, кызганычка каршы булмады. Ну, барыбер монда яшьләр кирәк булгандырмы? Безнең театрда куелды бит инде Хуҗа Насретдин. Ике мәртәбә куелды. Ул вакытта мин әле килгән вакыт кына Наил Шәйхетдинов уйнады. Бездә аны белән бутыйлар иде. Бер кызыгы да булды. Хуҗа Насретдинның чыккан вакыты гына бу 70 ничәнче ел 78 ләр микән инде. Шунда Уфада гастрольләр, бик зур гастрольләр безнең. Бик зур гастроль. Шунда Мөҗип э, Таҗиевич, бәлки беләсездер, Ислам министры я. Әйе. Мәдәният министры урынбасары.
Әйе. Бик әйбәт кеше мәрхүмкәем. Шуннан баскычтан мин төшеп киләм. Ну, Нурдин Нәҗмиев, ну хуҗаны уйнадың инде, малай, ди.
Сезгә авыз ашылды да калды. Шок миңа.
Юк дип әйтеп тә булмый. Әйе. Рәхмәт, рәхмәт, дими дә рәхмәт. Молодец. Дәвам итегез шулай дип, менә. Аннан ул э, хуҗаның өстендә генә түгел, теге үземнең тәрҗемә иткән игълан буенча өйләнү дигән музыкаль комедиясендә редакцияләрдә бутыйлар я. Спектакльнең фотосы минем, язылган Наил Шәхетдинов дип. Наил Шәхетдинов.
Ялгышмасам, сезгә менә шушы ярты гасырдан артык иҗат гомерегездә 30-га якын режиссер белән эшләргә туры килгән. 28.
28.
Әле менә яңадан яшьләр

Менә без бәлки картлыктадыр. Менә әсәрне аладырыйк. Худсовет була. Худсовет белән җыелып әсәрне укыйбыз, кабул итәбезме? Итәбез. Әсәрне алабыз, рольләр, приказ чыга, рольләрне бирәләр, итәләр. Вот. Шуннан өстәл ни буенда утырга дип русчасын бит столом за столом дип татарча өстәл нидә образларны шешәбез Ул учып монда башка кереп бетә. Әйе. Ә хәзер алай эшләмиләр. Рольне бирәләр, икенче көнне үк, э, бер ике укып чыгалар да, ә артист образын башыннан үткәрергә тиеш. Алай булганда сәхнәдә җиңелрәк. Син беләсең, үзеңнең нинди ни, роль башкарасың.
Ягъни төпкә төшеп ничектер анализлау җитми дип әйтәсезме? Җитми.
Җитми. Мин менә бик категорически килешмим. Без очрашабыз менә Ринат абый Тазиновлар белән, теге кем, шул өлкән бергә мунчаларга йөриләр. Равил абыйлар белән менә алар да шул фикердә, минем фикердә. Әсәрнең анализларга кирәк. Ягъни буын белән буын арасында аермалыклар, каршылыклар бар. Бар. Менә буын белән буын дигәндә, Сез бүгенге буын турында бик яхшы фикерегез бар. Безнең театрда тел ягы әйбәт, яшьләребез телне камил белә, башка театрлар белән чагыштырганда, дип әйтәсез. Э, ни өчен Тинчурин театрында шундый телне күбрәк, яхшырак беләләр? Моның сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе чөнки авылдан әйтеп үттем бит, авылдан киләләр. Ягъни училище, институт бетергән яшьләрнең күбесе авылдан килгән яшьләр. Әйе. Аннан соң безнең менә сәхнә теле ниләрдә. Менә Наил шәһәрендә Мишәри бит. Ә тел бит әнә ничек? Чиста әдәби. Чиста әдәби тел. Менә күп кенә ниләребез, алар үз эшләрендә эшли. Артист үз өстендә эшләргә тиеш. Ул бер ниндә син олымы син, кешеме син үз өстендә эшләсәң генә, ялкауламасаң гына Чын артист булып була.
Менә бүгенге көндә без шундый күренешкә тап булабыз. Бүгін генә түгел, инде гомергә шулай булгандыр. Э, театрларда кайбер спектакльләр алар репертуарда берничә елдан юкка чыгарга мөмкиннәр. Кайберләре аның дистә еллар буе яши, бигрәк тә менә бу классик әсәрләребез. Театрның, спектакльнең озын гомерле булуы сезнеңчә нәрсәгә бәйле? Ни өчен берәүләр тиз генә югала, берәүләр гасырлар дәвамында дәвам итә? Әсәр, әгәр дә әсәр,
менә әсәрдә состав, ансамбль дибез. Беребез бер якка, икенчебез икенче якка тарта, ул озын гомер булмый әсәр. Ансамбль килергә тиеш. үз образыңда менә мин шул образда менә бу артист шул образда һәм менә шул ансамбль туры килү әсәр озын гомерле була Мен әйтәм бит, һә безнең күп кенә әсәрләребез менә э, менә мин уйный торган э, мәхәббәт баскычы ул миңа атап минем 70 ел нигә э, юбилеемә язылган иде. Вот. Мин анда үз үз амплуам. Бөтенесе, бөтен сигез артист уйныйбыз анда. Һәрбер үзебезнең ни, миңа безгә режиссер Рәшид Загидуллин менә шундый хөрмәт йөзе белән менә шул әсәрне үзебезнең итеп Нурдин Гыйлемханович Нәҗмиев менә мин.
Бүгенге көндә Нурдин абый Актер һөнәренә, артист һөнәренә мөнәсәбәт нинди җәмгыятьтә? Менә сез бит инде әйткәнемчә 60 елга якын сәхнәдә. Сезнең башлангыч чорда ничек иде, ничек истә калган ул, бүген нинди? Ой.
Без эшләгән вакытта, менә без бит инде күчмә булып, күчмә булган вакытта, безнең квартирга анда гостиницалар юк иде. 24 көнгә чыгасың. 24 көндә 24 авылда буласың. Әйтәм, ничек без авырулар йөртмәгәнбез? Анда безне квартирга алып китәр өчен талашалар я. Чират торалар.
Менә бер ялгансыз. Менә мин аннан соң инде э, теге озак теге җөргәчтен җыллар буенча җөргәч үзеңнең квартираңа. Шул апа исән саумы? Менә кертсеннәр. Кабат гастроль белән килгәндә инде. Әйе. Исламия Махмутовлар бармы?
Алар инде туганга әйләнгәндер. Туган. Менә хәзер дә инде апасы районнар бигрәк тә якын ниләр туганнар шикелле бер-беребезне шулай хөрмәтләп хәзер дә хәзерге көндә дә шулай. Нигә килмисез инде? Нигә нитмисез инде? Театр белән генә түгел, бер килегез инде дип. Ягъни бу электән калган танышлар, дуслар. Ә гомумән бүгенге җәмгыятьтә актерга мөнәсәбәт
бик яхшы дип әйтеп булмый. Нәрсә дә сизелә ул. Менә мин шаккатам менә. Безнең татар халкы бик театральный бит. Менә шушы нәмәсәкәй э, катастрофа дип әйтим әле. Менә бу колхозлар бетү, ниләр бетү. Менә безнеге сәнгать ниләренә театрларга тамырыбызга ни белә чаптылар. Халык бит элем үзгәрде куйды. Без әйтә, менә әле нидә булдык, э, Наил Шәхзиновның э, авылында, э, Лашманда аңа мәдәният йортын аның исеме бирелде. Шунда без ике спектакль уйнадык. Ике спектакль. Лашман нинди зур авыл Татарстанның име? Бөтен якын тирәдән чакырып китереп 36 бала укый. Безнең юк та машина. Димәк, булмаячак ул. Менә үзләрен шакката. Ә нинди хәлдә ни? И авылда да э, ни кешеләр, э, яшьләр юк. 66 кешегә уйнады кич белән. Клуб гөрләп тора. Клублар шул хәл яхшы, яхшы. Менә шул. Ягъни форма бар, ә эчтәлек бетеп бара. Тамашачыда да. Там шулай.
Элекке хәлдән таялар я. Ул китереп кунмаса гостиницадан торып кингән чынлап әйтәм, бәлешләргә хәл китереп куялар я. Ә тамашачы үзе ни дәрәҗәдә үзгәрде соң? Аның аның э, э, менә бу театрга мөнәсәбәте генә түгел, ә э, аның эчтәлегенә карата э, спектакльләргә ул нәрсәгә килә бүген? Комедиягәме, мелодрамага, драмагамы? Менә без э, уйнадык э, бердән мин э, инде шул Шамил Фәрхетдиновның мелодрамасы гомер буе сине көтәм анда минем бер ролем бик интересно главный роль дип әйтерлек бер дә әйтмәсен жылап утыралар менә безнең халык я син аны жылат я көлдер я син аны күзеннән яшь атылып чыкканчы көлдер
Аның ихтыяҗы менә шушы ике юнәлеш. Әйе. Мелодрама һәм комедия бүген. Ну, ләкин теге э, аны белән генә инде э, үзгәртергә кирәк. Артистка бит менә куйдык әле без э, минең Аяз абый Гыйлаҗевның Шаршын җир. Бик зур уңыш белән бара. Халык йөри. Аны шул хәл итеп куйды тегеней. Яшьләр әкият театрының режиссеры Илгиз Зәйниев. Илгиз Зәйниев. Шул кадәр, шул кадәр итеп әйтеп бетергесез. Ул аны шул хәтле итеп, мин аны ул спектакльне Минзәлә театрында да күргән идем, Камал театрында да. Без әле каршы тордык. Ул вакытта режиссерны алдылар безнең. Калдылар. Без әйтәбез, нәрсәгә инде, Камалда да бармады, нигә дә бармады. Ә бу зерносын тапты. Һәм ансамбльдә менә болай, менә шушылай. Нуртин абый, сезне ялгышмасам, Россиянең халык артисты исеменә тәкъдим ат казанган исеменә тәкъдим иткән булганнар. Яни сез ничендер моннан баш тарткансыз, Бу тыйнаклыкмы дип әйтимме инде, үз-үзеңне түбән бәяләүме? Юк, тыйнаклык түгел, ул бик кызык кына итеп китереп куйдылар аны. Югары белем булмагач, шундый ни куйган. Миңа шулай әйттеләр. Мин бик сезгә ялына торган кеше түгел. Аллага шөкер. Юк икән, юк, бар икән, бар. Ягъни

Бүген матур әдәбият укырга, китаплар укырга вакыт каламы? Кала. Сез бит э, үзегез әйтмешли кечкенәдән китап җыйны кагылган сезгә. Кала, кала.
Мин не, кызымның кызына да тырышам укытырга. Әйтәм, кызым мазгаңын итә. Э, миңа укытучым шулай да әйбер, укы, шигырь өйрәнергә тырыш. Син картайганчы мин баш миенә гимнастика?
Әй, гимнастика.
Менә хәзер дә мин китапсыз тора алмыйм. Вакытлы матбугат иң күп вакытлы Наил Шәхи театрда Наил Шәхидин белән без икәү генә ек. Газет журнал укучы. Мин 7 ни алам. Татар иленә журналларына. Казанлар журналларын. Чөнки мин кечкенәдән шуннан укып
Сезнең исемегез Нурыддин, ул татар гарәп исеме дип әйтәләр. Мәгънәсе диннең нуры. Диннең нуры. Менә сезнең бер нурыгыз сәхнәдә. Ә бер нурыгыз диндә дип әйтеп буламы? Була.
Мин бик кечкенәдән безне без чөнки кача-кача булса да минем әни бик укымышлы укымышлы иде. Русчасында әзрәк кенә сукыр, татарчасында инде гарәп и латинны әле нитәдер менә күпмедер вакытта күчкән. Ул менә шул нидән килгән, каннан килгән инде безнең. Хәзер, тем более, вакыт бар, табам. Хәзер теге аена шул 6-7 спектакль уйныйм. Ну, менә нидә ноябрьдә 9 спектакль булган икән. 9 уйнадым. Ә без закон буенча элекке халык артистлары 7 спектакль уйнарга тиеш аена. Ә мин узып җибәргән бит ул уйнаган. Хәзер юк инде андый законнар юк, бетте. Бетте хәзер. Менә шулай. Нуртин абый, бик зур рәхмәт сезгә. Җылы эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Миңа да бик. Менә э, театрның да диннең дә нуры булып, нурлы булып яшәргә язсын сезгә киләчәктә.
Амин, амин, амин, амин.
Рәхмәт. Исән сау булсагыз.